Үтүө күнүнэн эһиги көрөҕүт эйгэттэн эҕэрдэ биэриҥҥэ. Алтынньы ый саха омугар хотой айыы ыйа. Бу ый чэрчитинэн Егор Михайлович Поликарпов аатынан эйгэ норуот айымньытын уус-уран салайааччыта Андрей Сивцев 60-70 кылаас оҕолоругар кылаас чааһа ыытан саха итэҕэлин сиэрин-туомун билиһиннэрдэ уонна кылаас чааһын түмүгэрэ Чуҥгаар Тууйуттан Хотой Айыы бэлиэлээх анал харысхал хомолтордоох. Маны сэргэ алтыс-сэттис кылаас үөрэнээччилэрин кытары олох оҥостуута музей, иккис, үһүс, төрдүс кылаас үөрэнээччилэригэр олоҥхо эйгэтэ куруһуоктары ыытыаҕа. Алтынньы тохсус күнүгэр Ньурбалыын Наҕа баһылыга Алексей Михайлович Никитев Нэһилиэнньэни кытары көрүстэ. Нэһилиэнньэни кытары көрсүһүү иннигэр улууска норуот көҕүлээһинин сылынан бырайыак көмүскээбит дьону кытары кэпсэттилэр, үлэ-хамнас хайдах барарын билиһиннэрдилэр. Ол курдук, оскуола иһинэн арыллыбыт медиакиин туһанар тэрилин барытын куораттан ылынан, нэһилиэккэ араас өҥөнү оҥорор фото-видеостудия үлэлиир. көмө суммата үс сүүс тыһыынча солкуобай оскуола иһинэн музыка учуутала попова виолетта егоровна салалтатынан дорҕоон-тойуга этнофольклор бырайыагынан сахалыы музыкальнай инструменнары атыластыттар оҕолорун төрүт музыкальнай инструменнэргэ үөрэтэр дьарыктар саҕаламмыттар көмө суммата сүүс тоҕус уон сэттэ тыһыынча биэс мэһэк солкуобай назарова майя анатольевна дьоҕус клининговай өҥүн олорор бырайыагынан Элбэх функциялаах пылесос ылынылар. Көмө суммата сүүс тоҕус алтата чаал буолар. Иванова Ульяна Артемовна салайааччылаах ньургун дьахтар сүбэтин көҕүлээһининэн ийэҕэ махтал сквер матырыйаала атылыһаллан тутулла турар. Билинги туругунан сеттон бырыһын үлэтэ бүттэ, көмө суммата алта үс үс тыһынча. Иннокентьева Ирина Егоровна дьоҕус ЭЦ-ҕа арыйан үлэлэтэр бырайыагар Бэрт эрбэтэр эрбии Борозильнай комиссорукка вакуумнуур тэрил ылынан үлэтин саҕалаабыт. Көмө сууммата икки сүүс түөрт уон тыһыынча солкуобай. Маны таһынан сүөһү ииттэн саҕалыырыгар Өҥөлдьөө нэһилиэгиттэн биэс тоҕус тарбыйах ылбыт. Кириллина Вера Васильевна ис дьыалатын арыйар бырайыагынан иистэнэр массыына, аверлог, өтүү, таҥас баһар остуол плечиктар уонна манекеннары ылан иис үлэтин саҕалаата кэмэ сууммата икки жүз биэһиннэй чалкуабай Билигин Егор Иннокентьевич шиномонтаж автомойка проектын тэриллэрин эрдэ атыылаһан бу сайыҥҥыттан үлэлээтэ. Көмө суммата 200 биэһинтэй чалкуабай. Степанов Анатолий Иванович уһанар дьыала проегынан тэрил арааһын ылынан үлэтин саҕалыыр. көмө суумата үс сүүс тыһыынча хонг буолар. Сергеев Гаврил Гаврильевич уһанар дьыла тэринэр бырайыага тэрил арааһын ылан, өҥө үлэтин саҕалаата, көмө суумата икки жүз тыһыынча хонг буолар. Сүөдүү иттэллэригэр Өҥөлдө нэһилиэгиттэн биэс тыһы тарбыйах ылбыттар. Сергеев Гаврил Гаврильевич уһанар дьыла тэринэр бырайыагар тэрил арааһын ылынан өҥө үлэтин саҕалаата, Көмө суумата икки үс тыһыынча хонук буолар. Сүөһү иитэллэргэ эрэ Өҥөлдьө нэһилиэгиттэн биэс тыһы тарбыйа ылбыттар. Степанов Анатолиев Васильевич бааһынай хаһаайыстыбатыгар оттууругар боковой кыраабыл ылынар бырайыагынан бу сайын ылан оттууругар туһаммыт көмө суумата икки үс тыһыынча хонук буолар. Семенова Виктория Викторовна полиграфическай өҥө оҥорор бырайыагар тэрилин барытын ылынан, ылынан үлэтин саҕалаабыт. Кэмэ сууммата сүүс оҕоһун биир тыһыынча аҕыс мэһэ тоҕуһун тоҕус солкуобай. Казаков Роберт Григорьевич уһанар бырайыагар тэриллэрин атыылаһан куораттан айаннаан иһэллэр, көмө сууммата сүүс биэһэ тыһыынча солкуобай. Афанасьев Александр Михайлович грузовой массыына шинанан тааһын бырайыагар анал тэриллэрэ ылыллыахтаахтар, көмө сууммата үс сүүс тыһыынча солкуобай. Афанасьев Александр Михайловича грузовой массыынашынамантааһын бырайыагар анал тэриллэрэ ылыллыахтаахтар, көмө сууммата үс сүүстэһинчэ солко ылай. Бэйэ дьыалата тэринэргэ улуус дьаһалтата үбүлээһининэн грант ылбыт дьоммутугар таһаарыылаах үлэни баҕарабыт. Бу ыйга Чуган нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии дьокутааттарын туоһулуур докумуоннар туттарылыннылар. Нэһилиэк дьокутааттара маҥнайгы хамсааһыннара, тутулла турар спорт площадканы ыраастааһын туһунан. Икки тыһыынча сүүрбэ икки сыл Саха сирин ийэлэрэ сылынан, Саха СССР төрүттэммитэ сүүс сыллаах үбүлүөйдээх сылынан алтынньы уон биэс күнүгэр ийэҕэ махтал диэн кэмитиичэскэй биэчэр баҕан ааста. Сүүрбэ биирис үйэ Саха сирин ийэлэрэ Саха Республикатын энциклопедиятын тэрээһин үөрүүлээх чааһыгар герой ийэлэргэ, кинилэр оҕолоругар уонна ийэ килбиэнэ уончаннаах ийэлэргэ олохтоох дьаһалта туттарда. Нэһилиэк культурнай общественнай олоҕор көхтөөхтүк кыттар, ону тэҥэ бу тэрээһиҥҥэ маастар-класс ыыппыт ийэлэргэ дьаһалта махтал суруктарын туттарда. Үөрүүлээх чаас кэннэ нэһилиэкпит ийэлэрэ бэйэлэрин дьарыктарын киэҥ аҥаҕа таһааран көрдөрөн, оҥорон-тутан, сүбэ-ама биэрэн болҕомтону тартылар, дьон сэҥээриитин ыллылар. Ыытыллыбыт маастер-класстар Зумба эти-чин чэбдигирдэрин күнү Раиса Николаева, дьахтар дьоло баттаҕар күннээҕи прическа оҥостуутугар Ульяна Иванова, ийэ аптаах илиитинэн минньигэс торт кэриэн оҥоһууга Людмила Савинова, мин харысхалым тыыннаах таастарынан харысхалларга Любовь Спиридонова, саха чэйэ битэмииннээх чэйдэрэ, кэпсээтэ Анна Федорова. Вера Кириллина тикпит таҥастарын оҥоттарын хаартыскалаата, выставкатын туруорда. Бу кэмҥэ нэһилиэкпит ырыаһыт ыччаттара ийэлэрбитин эҕэрдэлээн эйэҕэс ырыа бэлэхтээтилэр. Алтынньы ый Хотой айыы үйэ үтүө түмүктэрдээх буоллун. Эһигини кытта бииргэ буолла Ульяна Иванова.